Ɔdɔfo yɛda wo ase sɛ wagye pene yɛ ɛhwɛ Sikaba TV. Yɛhyɛ sɛ ɔbɛ subscribe wia no like yɛ videos no na wahyɛ na ɔdɔfo obi bia ɛnyɛ bi ahwɛ. Ɛyɛ owura Al Wahab Farouk akyerɛ n'adwene afa ɔhene Egyapɔn Kennedy a ɔpɛ sɛ ɔbɛpere ɔmampanin wɔ Ghana ha. Ɔkyerɛ sɛ sɛ Kennedy bɛwini awini massively a, ɛsɛ sɛ anka ɔtwe ne ho firi NPP mu na ɔkɔgyina as independent candidate. Ɛsiane sɛ NPP mu no, afei na wɔkɔpere flag bearership race, ebia na ankɔ yie ama no. Na mmom sɛ ɔtwe ne ho na ɔkɔgyina nkyɛn as independent candidate a, ɛno no Ghanafoɔ no yɛnim no dada. Yɛnim ne nnwuma a ɔreyɛ wɔ Ghana hanom dada. Nti sɛ ɔmanfoɔ no pɛsɛ ɔmo to ma na nnipa no nka no deɛ nti no yɛbɛhu no na yɛato ama no. Momma yɛnkɔtie ne nsɛm a ɔka faa Ɔheneba Kennedy Agyapong ho, yɛwie a na nea aka biara yɛde abɛso mo. Honourable Kennedy Agyapong, sɛ menwene no a, ɛyɛ me m'adwenkyerɛ o, with the wealth ɛne maybe with the experience ɛna ne vision, ɛne maybe ne passion a ɔwɔ to make sure sɛ from business standpoint ɔpɛ sɛ nka Ghana ɛtumi succeed no so nka ɔyɛ independent candidate ɛna ɔplay neutrality card regardless of the fact sɛ ɔyɛ MPP kofi nka ɛbɛyɛ dangerous elections the chances you are referring to

to make himself the king or he be the king maker to make somebody a king and then with a bargain okay yes wopɛ sɛ odi president my numbers can add yours together no bie ni hɔ npp today i'm telling you sɛ it will be difficult for sɛ kennedy yapɔn wɔ race ni mu a honourable chairman betumi anya fifty percent plus one it will be difficult for. Vice president to get fifty percent plus one nti ɔbɛ spliti ɔm vote no ɔ spliti vote na ɔba abɛyɛ decision or king maker why am I saying that from my understanding politically yes a traditional party but I will talk about constituencies all the party the three candidates no his excellency the vice president of late mahu sɛ. the last election twenty twenty no ɛna wa try sɛ waba mu to get some baby constituencies but you and I know very fair sɛ ɔnyɛɛ traditional all out politician a na ɔwɔ constituency and he has not generated one to that extent but ɔwɔ constituencies bi a watumi adɔto because otumi de eight vote eight eight eight eight constituencies a otumi winning ma NPP ɛwɔ north. Honourable Kojo Allan Kyerematen, Yes, is an NPP group, I'm yet to find out sɛ wobɛtumi aka sɛ validate, wo validate sɛ Central Region anaa Ashanti Region, saa constituency wei no, he made it. Anaasɛ constituency wei deɛ you can connect it to Honourable Allan Kyerematen. Apart from taking out sɛ ɔyɛ NPP old person a watra presidential primaries da, Anaasɛ obi ka sɛ aduru ne so pɛn. Are you getting me? Yeah. But I'm looking at sɛ each one of them ne strength because at the end of the day no primaries no ɛnyɛ national elections o ɛyɛ NPP primaries and it's only reserved for NPPs and if it is reserved for NPPs deɛ na ɛne yɛbɛka biribi sɛ grassroots sɛ yɛbɛka grassroots ho asɛm deɛ deɛ yɛbɛka biribi te sɛ constituencies and yɛbɛka constituencies deɛ a yɛnhwɛ wɔn mu mmiɛnsa no wɔn constituencies a wobɛtumi de sɛ ebia Bantama constituency no it is notably given for Honourable Alan Kyerematen or Vice President apart from sɛ manfoɔ ka we can talk about national sɛ executive wei executive wei fine executives no deɛ wɔn no yɛ individual people sɛ mo wɔ even 270 executives koraa no a they themselves do not form the quorum to decide who become the presidential candidate for the two party for the party. Enti the danger of it ne sɛ if Kennedy Agyapong continues pushing na ɔrepushi ne campaign, let us not forget sɛ amanfoɔ sɛ wɔyɛ a bit wɔyɛ bit a bit hard, a bit emotional, a bit aggressive. For me, I believe sɛ individual bi a ɔwɔ wiase biara no ɔwɔ ne but ɛna ɔwɔ ne side. but this is the person a wotie no critically a he is speaking particularly on job creation he is speaking particularly not too much of politics but then no ɔyɛ ɔ ɔ wotie dɛm kyerɛ no ɔyɛ modern day politics of what somebody a youth bi a ɔte nkyɛn ɔpɛ so ɔte but kofi interestingly the youth no when it comes to the national level a na qualify a he could be a dangerous candidate. he could be he could surprise anybody but before sɛ ɔbɛ cross that side no the youth of npp n'ankasa no they are not members of the delegates nti ɛhɔ no ɛna yɛn nyinaa bɛte aseɛ sɛ npp ndc now we can talk about npp wɔn na ɛwɔ government no wɔn primaries no kofi money crazy bɛn mu wɔn bɛtɔ but i believe honestly sɛ sɛ kɔba so wɔn bɛtɔ deɛ a ɔnabɔ kyerɛmatentɔ a kɛn bɛtɔ.

If you get even twenty people a, it will represent a certain percentage. So what I'm saying ni sɛ, sɛ ɛnyɛ percentage asɛ percentage sɛ bi a hundred percent who got fifty percent plus one a, I'm talking about sɛ sɛ nipa hundred a, of course, ne sɛ nipa toro bi anya thirty thirty thirty a, you don't become you don't become a winner. So the winner ni nya thirty two ɛna ɛyɛ winner that thirty two still represent fifty percent plus one. Mebadwa ɔte ase mathematically. Okay. And what I'm trying to say ni sɛ. sɛ stimulation no a ɔkɔ no ɛne campaign no a ɔyɛ no ɛkɔ back to the grassroot level ɛna NPP delegates that we know sɛ this time no obiara so ayɛ n'adwene sɛ ɔnyɛ mistake ɛnkɔ fie ma ne yere ɛmfa banku tammɔ no wode ma na ɔbɛgye wei de ma na ɔbɛgye nti when it matters most a Kofi deɛ mehu ne sɛ it is the biggest cocoa season for NPP delegates na wɔn nyere wɔn ho ngye because bi a wogye a ɔno nye biem mbadwo ate ase because sɛ sɛ if vice president wants to make it up a yes ɔbɛyi su the president of course will back him because ne baby no no ɛsɛ ɔbake no whether he likes it or not o bake na wobɛtua because bi a na wo government no Wɔn antumi anya fulfilment biara of any promise on their side. Honourable Kwadwo Adankyerɛmaten, ebi a eight years ne nyinaa no ɛrebɛba no, ebi a delegate anaa executive bi no, wɔanya biribiara from trade. Nti the only time to interface with you ne time a wobɛsolicit ne ne ɛdeɛ ne thumbprint, anaa meboa? Yeah. You will pay. Not different from Honourable Kennedy Agyapong. And Ken says, sɛ, me, I'm a rich man. I have money. nti I'm looking at it menim n'accounts but sɛ kɔba sɛ ɔtua deɛ a I believe sɛ ɔbɛtumi atua obi agya agum a obi agya agum deɛ ɔbɛtumi atua akyɛ vice president hey. oh yes mm. oh dabi sɛ vice president ɔyɛ incorruptible vice mm. president no ofi ɔyɛ civil servant anaasɛ fa nso ɔyɛ public servant ɛna ɔbaayɛ whichever nti me ne wo nim sɛ na ɔnyɛ business man nti sɛ ɔbɛnya sponsorship koraa no a sponsorship wɔntumi nto gum te sɛ deɛ business man a ɔno sɛ ɔwɔ seven thousand workers a ɔtua salary no ɔbɛto agu mu o kɛn bɛto agu mu o man ne bɛto agu mu papapapapa obi ndɛrɛ campaign no kɔ agodi akyi obi odi akyi agodi akyi nti ni bibi nti Kɛn bɛ ha wɔn mu. Wate aseɛ. But we need, you know one thing? Mepɛ a new face ɛwɔ Ghana government. Mepɛ new face ɛwɔ governance. Mepɛ new face ɛwɔ the country Ghana. A different political dimension. Different political philosophy. Different political psychologies, energies. Because sɛ, Ɔno no se metiee no ayi bi mse Facebook ayi bi na na metieɛ. Ɔse ɔno deɛ ɛnyɛ brɔfo tintin biara nea ɛbɛka ho. Agorɔ ne fam. Na mmom politicians no ankasa so so no deɛ bi ɔm bɛka no ebi a na ɔkɔdu fie hɔ a na wantumi anyɛ ne saa. Bɛ na mmom deɛ ɔka no deɛ sɛ saa na ɔpɛ sɛ ɔyɛ no sɛ wei deɛ brɔfo ka bi anim Ɛyɛ job creation, ɛyɛ employment, common sense family thinking, high tech, ɛne yɛnyɛ adwuma, punctuality. Kofi na sɛ no na aborɔfo de kyikyiri wɔn kuro. Be open, punctual, seriousness, woamba adwuma, yɛayi wo adi, no explanation, me maame yare, me papa yare, saa nneɛma no doesn't come into work. We need that kind of a face. But the point is that me Mentu aba, maybe, enti party na ɛbɛyɛ issue. Na mmom sɛ bi a nka ɔkɔyɛɛ independent candidate deɛ a, na nka ɛnyɛ bad. Nti na me mmom deɛ mefii sɛ Honourable Ken, sɛ nka bi a ɔgyae NPP ND, NPP foɔ race no, primaries no, ɛna nka ɔno no kɔyɛɛ, yes ɔyɛ NPP member, ɔyɛ NPP president, ɛyɛ friend sɛ MP. Na mmom Kofi, ɔkɔ independent as a presidential candidate a na npp fo nkɔ yom presidential eh, flag bearer mmra na ndc so nyini deɛ mmra na yɛnya one middle line na yɛnhwɛ how he would appeal to the floating voters and for that matter the university graduates no a wɔn afɔm association na state association no nyɛ adwuma no na yɛnhwɛ because kofi ahmed abe of ethiopia he was a rebel boy Odi wɔ ɔyɛ rebel from fifteen years. Onni party. He was vocal onye akwa pie firi Ethiopia ɔsan baa back no. Wammɛte party. Ɔde independent. Owura mu saa ɛna ɔkaa two parties no nyinaa guu fam. Habeana mu ne ayi mu yɛfrɛ ne sɛn Mangisu mu party no. Ɔkekaa ne nyinaa guu fam. Hwip! Ɛna ɔfaa mu. Chip chip chip chip. Within four years no, yes ɔwɔ challenges but the boy has done a lot. he's changing a lot of things wɔtumi apushi Ethiopia Ethiopia Airlines apart from that no hwɛ sɛ covid time this young boy of forty two years ka kyerɛ sɛ no we am not grounding my flight mo bɛ kɔ and that is why Ethiopia made their money by the time ewie covid no matter Dreamliners base six Yoruba eti this is the na the knowledge ɛni sɛ yɛnya obi from the independent arena. Independent courage because Ghana independent parties bebrebe yi sɛ ɔkora yie yi wɔnam fufuo yi bia ah, kofi mu ne gu mu sɛ nka wɔn nyinaa kora ka wɔn bom ɛna nka ɛna ɛkɔyɛ kɛn ɛyɛ kofi oyɛ madamfo kofi kranten kofi kranten mo mo keka mo ho mbom na mo nyinaa mo nkɔfa kɛnɛdɛ yapas mo presidential candidate kɔ mo mo sika sua ɛna ghana fo nyɛ pepɛ sɛ mo message no mo bɛ tie because. Otie koraa na wamfa sika amma wommua wo. Ɛna campaign no woamfa pick up ankɔ a wɔntena mu. Wonnya bi ntena mu ommua wo. Mopaa mo nka mo ho mmom na mokɔka ka kyerɛ Kennedy sɛ Honourable Kennedy woyɛ NPP ni yɛte aseɛ but presidential candidature no nko ara deɛ nka yɛ dɛn firi mu na bra bɛfa independent. Mese sɛ Kennedy Ayiapoɔ kɔ independent candidate na saa group wei nyinaa kɔdi n'akyiri a Kofi a done deal no party no NDC no NPP. I am telling you. wonyi ni anaa anka ghana bɛyɛ dɛdɛ wo sɛ adeɛ a wɔhu ara ne sɛ anya ka ayɛ mistake no akɔbɔ aso mu because ɛna ka nso ni abotrɛ wofa chief executive ha no stories no dɔɔso ɛna the ghanaian worker kofi yɛmfa wei nyinaa to nkyɛn de aban nyɛeɛ wɔnyɛeɛ yɛate aseɛ bɛkofi the reality of the matter sɛ How well do the Ghanaians also support the government? How well do Ghanaians support their employers? Kofi Ghana for adwumayɛ for yɛ ahometefoɔ. They are seriously wicked. Government no yes, ɔwɔ ne mistake o. Oh. But ne mistake ni sɛ ɔlake supervision. Ne mistake ni sɛ ɔnsake nipa Ne mistake ne sɛ ɔnyɛ control, ne mistake sɛ ɔnyɛ monitoring because sɛ obi fa government work car koraa no a ɔtumi de kɔtena yie ase three days ne yɛpɛ car no de akɔgyegye electricity. Ɛhɔ na government no problem but Kofi sɛ wo set no aside a hwɛ abusive usage of government staff by Ghana government employees. Na sɛ nyɛ president biara na ɔbɛduru obi afikyiri abɛhwɛ deɛ ɛkɔ so. Nti characteristically no, yɛn yɛn ankasa nso wɔ problem because sɛ Ghanaian ɛkyi wo wote adwuma, adɛn nti na Lebanese ni yɛ adwuma, Indian ni yɛ adwuma, Kofi ɛkɔ so. Because Lebanese no woyɛ no restaurant, wobɔ ne ne ayi a ne glass a, na watew. Wopae ne plate a, na watew. Indian ni wopae ne plate a, ɔnkasa, watwerɛ de ato wo ama wo assignment so na wate. Ghanani bɛkɔ adwuma, punctuality ɔbɛba. But sɛ Ghanani wofa n'adwuma na sɛ waa Ghanani no wo kurom ni no wompɛ sɛ ɔbɛtete wopɛ sɛ ɔbɛyɛ kofi stories paa a wobɛte w'asom. Kofi na mimi deɛ 14 as a 15 koraa no kofi ɛduru baabi a you get weak and tired because you can't even you can't even understand sɛ nkora a wɔn awiewie school wɔn awiewie bi koraa akɔ ɛyɛ degree na kofi hwɛ ne kɔm